Роза Мулланурова, Яшел яулык. Тәбризләр өч малай үсте. Ул төпчеге иде. Кырыкка да җитмичә иң алдан ул китте. Абыйлары әйбәт кенә урыннарда утыра торган хәлле, дәрәҗәле ир егетләр. Фатирлары да өчәр бүлмәле. Тик берсенә дә сыймады, кырчык кадәр бер карчык. Боргалап кайткалап йөрде йөрүе. Әни, үзебездә генә тор, дигән сүзне ишетәсе килгәндер. Ылыгайган, акыл кергән саен баланыкына тарта бит картлар хылкы. Акылның кергәне дә чыга башлый ахыры. Һәр кайсына кадерле, кирәкле буласы килә иде аның да. Алма кебек улларым бар, дигәнне баштарак еш кабатлады. Аннан сирәкләтте. Тик тормас бала чага янында да җиңел рәхәт түгел иде буга яңа. Алыгайган көндә тынычлык, ялгызлык тансык шул кешегә. Яз көне авылын сагынып кайтып китте дә, бүтән әйләнеп кайтмады бахыр. Адашып йөргәндәй, чит ятлар арасында вафат булуын ишеткәч, Сыгылып төште Сәрвәр. Ак күңелле, намазлык өстендә генә утыра торган карчыкны ник чыгарып җибәрде соң? Түрендә генә утырырга үгетләмәде. Артык түгел иде бит. Бала чагага күз колак булыр диде. Баксаң, аның үзенә күз колак кирәк булган. Карап бетерә алмады, гүяки үзен гаепле итеп тою хисе бик озак вөҗданын газаплады. Бүләк яулык белән башын кысып бәйләгәч, чыннан да рәхәт бер җиңеллек тойгандай булды ул. Сулкылдап, сызлап, үзәгенә үткән чигәләрен әнкәсе сыман Бетсен китсен, име-җимеш. Име-җимеш шул булсын, минем кулым түгел, Гайшә Батман кулы дип сылау, сыйпау, шифа бирдеме, әллә чыннан да хикмәт кайнанасы бүләк иткән яулыкта идеме? Күп тә үтмәде, авырту чигенде. Һава сулап, кибет базар тирәләрен урап кайтсын әле менә. Хәйт, моны яңа мода чыгарган, дип көлде Фәрхия. Ул гадәтенчә буявы купкан эскәмиядә үз уйларына чумып утыра иде. Әйдә, ял ит бераз, гел чабарга димәгән сиңа да. Нинди түбәтәй ул башыңда? Түбәтәй белән яулыкны аера белмәгән Фәрхия яныннан, бүтән чак булса, вакыт юк дип, Җилтерәп үтеп кенә китәр иде Махи Сәрвәр. Бүгенге көн бүтәннәренә охшамаган. Үзгә шул. Бәйрәм бүген. Яшел яулыкның табылган чагы, туганнарның сагынылган чагы дип, гүя җаны кыңгырау кага. Ә, яулыкны әйтәсеңме? Ышанасыңмы? Кайнанам бүләген 30 ел элек югалткан шушы яулыкны таптым бит. Менә шушы башыма ябуым булды. Эш көн буе сызлап интектергән башым җибәрде бит. Хикмәти хада. Кул белән алып ташлагандай үтте дә китте авырту. Гыйбрәтләр күп инде җир йөзендә. Шаккатырлык бер хәл сөйлимме үзеңә? дип элеп алды Фәрхия. Сөйлә дигәнне көтеп тормады, тезеп китте. Гәп яшь чагым. Яшел чагым бар иде бит минем дә. Әни чирли башлады. Кура җиләге ашыйсым килә ди. Эзми куймый. Әле җәй башы гына, куралар чәчәк татмаган. Шулай да тырыс алып, киттек без энем белән урманга. Йөрибез, йөрибез. Бер заман килеп чыктык бер оланлыкка. Исебез, акылыбыз китте. Кызыл яулык япкандай җиләклек. Комарланып җыябыз каен җиләген, җыябыз. Савытыбыз тулмый гына бит. Җиләк басыла, арып биттек. Энем әйтә, кайтыйк, караңгыда төшеп килә, яодашырбыз, иртәгә күршеләрендә ияртеп кабат килербез ди. Кайтсак, әниебезгә җиләкне тәки авыз иттерә алмадык. Гомерлек үкенеч булып калды. Әнине җирләгәч, кеше аягы басмаган теге аланлыкта җиләк күп калды дип эзләп киттек. Йөрдек, йөрдек, тәмам хәлдән тайдык. Табалмадык җиләкле аланны. Махи Сәрвәр колагының шите белән күршесен тыңлый. Ә күңеле һаман кайнанасын уйлый. Изге ниятле,

Кайтарып алып булмый үткәннәрне. Рухлары шат булсын дип, Коръән укытып, 5-6 карчык җыеп, мәҗлес уздырып алсаң гына инде. Фәрхия хаман нидер сөйли икән әле. Безнең авылныкы түгел, күрше авылдан иде бугай. Шулай бер вакыт мүк җиләге ашыйсы килеп базга төшкән бер йөкле хатын. Төшсә, исе киткән, мүк җиләге токта кебек сарышкан ди. Капкалаганда тукта, савыт алып төшеп җыйм дип, менеп яңадан төшсә, җилләр искән, берни юк имеш. Күршесенең китәргә кузгалганын күреп, ашыгып сөаль яудырды Фәрхия. Сезнекеләрне әйтәм, артырга исәпләре була бугай. Киленеңнең йөреш торышыннан шуны сиздем. Аш талымламыймы әле мүкҗиләге мазар? Иеңдәгене күршеңнән сыра. Шул буламы бу? Алай да сер биреп торамы соң? Шулай шул дигәндәй баш кагып куйды Махи Сәрвәр. Икенче бала бик кирәк инде, бик кирәк. Икене бергә сана, берне юкка дип, белми әйтмәгәннәр шул. Ике белән дә тукталмаслар әле, бәхетең аягыңа уралган шул синең майпәрвәз. Хәзер ипотека дигәннәре белән фатир алганда да файдасы зур диләр бит, дип сүз озайтуына. Үзләре белер, безнең бурыч билгеле, юкларга кысылмаска дип бу сөйләшүгә нокта куярга ашыкты Сәрвәр. Ә күңелендәге кыңгырау чыңлый да чыңлый. Кемгә сыеныйм дисеңме? Барысы да бик гади. Сабыйларыма. Җан җылысын биреп кенә җан тынычлыгы, наз рәхәтлек алып була. Җан җылысын биреп кенә җан тынычлыгы, наз рәхәтлек алып була. Мәңгелек канун бу. тормыш кануны, яшәү кануны.